Croeso i Strasbourg, cartref y Senedd Ewropeaidd. Brexit sydd ar yr agenda yr wythnos hon, a bydd aelodau seneddol Ewropeaidd yn dod yma i ymateb yn ffurfiol i danio Erthygl 50. Fe bleidleisiodd aelodau Senedd Ewrop o 560 i 133 i gefnogi cynnig sy'n amlinellu nifer o amodau cyn gall Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd. Roedd y cynnig yna amlinellu y bydd yn rhaid i'r ddêl y mae Prydain yn ei gael fod yn israddol i'r hyn mae'n mae'n ei gael o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, ac na fydd yn cael gorffen unrhyw gytundebau masnach â gwledydd eraill tan ei fod wedi gadael yn swyddogol.
Wel bydd y y cyngor yn cwrdd diwedd y mis sef arweinwyr y gwledydd eraill i gyd a bydden nhw yn penderfynu ar y canllawie terfynol ar gyfer y y trafodaethau hyn- hynny yw shwt ma'r trafodaethau yn yn mynd i ddigwydd yym beth yw'r blaenoriaethau ac yn y bla'n yy felly bydd yy y yy cynnig o'r Senedd yn bwydo mewn i i hynny ac erbyn hynny gobeithio fyddwn ni'n gweld o ochor Prydain hefyd beth yw blaenoriaethau nhw a wedyn bydd y broses yn dechrau. Dwi'n siomedig iawn gyda safbwynt Llywodraeth Prydain hyd yma. Dwi'n ofnus iawn beth mae hyn yn mynd i olygu i Gymru. Oedd Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru wedi gosod mas yn y papur gwyn y blaenoriaethau o safbwynt Cymru, beth oedd angen i sicrhau economi a swyddi a cymunedau yng Nghymru. Maen nhw wedi anwybyddu hynny'n llwyr ac felly mae gyda ni gwaith mawr iawn o'n blaenau ni yn y flwyddyn i ddod i trio argyhoeddi Llywodraeth Prydain bod rhaid iddyn nhw wrando ar bobl Cymru, wrando ar Llywodraeth Cymru. yn y broses yma neu dwi yn ofni yn fawr am y cytundeb sy'n mynd i i ddod mas ar y diwedd a beth ma' hynny yn golygu i Gymru. Ma' raid i ni gymryd safbwynt cryf a chlir iawn achos ma' Cym- pobol Cymru wedi pleidleisio i adel yr Undeb Ewropeaidd ond oedden nhw ddim wedi pleidleisio i adel y farchnad sengl er enghraifft a 'dyn ni mor ddibynnol ar y farchnad sengl ar gyfer masnach a swyddi, felly ma' ma' rhaid i ni yy weithio yn yn galed iawn i trio ca'l y cytundeb gore, dwi ddim yn rhoi lan dwi ddim yn yn yn rhoi lan ar ar unrhyw safbwynt ar hyn o bryd ond o'r hyn 'dyn ni wedi clywed gan y Prif Weinidog ym Mhrydain dwi ddim yn ffyddiog bod hi yn deall beth sydd angen ar Gymru.
Mae yna amrywiaeth o gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau uh, yn sesiwn wythnosol Carwyn Jones. Wythnos yma, roedd Andrew RT Davies yn benderfynol o gael wydobaeth allan o Carwyn ar pam ddario sacio cadeirydd chwaraeon Cymru. Wrth gwrs, ddoedd Carwyn Jones yn goswyl o ateb hynny. Yr unig reswm roth oedd Roedd un draed moch yn yna. Doedden wedi syrthio allan rhwng y bwrdd a'r cadeirydd, a'r cadeirydd a'r is-gadeirydd. Wedyn oedd rhaid wneud rhywbeth. Wedyn pen oedd Lian Wood di mynu, isio coli Carwyn Jones oedd hi pam ddoedd Prifysgol De Cymru yn gwared o staff. Y rheswm? Wel, Brexit wrth gwrs, mae yna llai o lawer o myfyrwyr eisiau dod o'r Undeb Ewropeaidd nawr nag oedd o blaen, a mae hynny yn golygu llai o arian yn dod i mewn i'r brifysgol. Ac wedyn, Neil Hamilton, roedd eisiau gwybod beth oedd Carwyn Jones yn mynd i wneud am Gibraltar. Roedd o'n mynd i sgwennu i Prif Weinidog Sbaen yn cwyno, neu oedd o'n mynd i roi cefnogaeth i Prif Weinidog Gibraltar? Wel, ydy swyddog tramor ddim wedi cael ei ddatganoli ar hyn o bryd. Ac ydy Carwyn Jones mewn, ddim mewn sefyllfa i fynd ar lluoedd i mewn i achub Gibraltar. Mae colli un aelod yn ddamwain. Mae colli dau yn esgeulithod, neu os ydych chi eisiau'r gair Saesneg, reckless. A dyna beth sydd wedi digwydd i UKIP. Mae Mark Reckless wedi gadael eu plaid nhw ac wedi ymuno â'r Tories yn y Cynulliant. Bu hynny'n golygu bydd y Tories yn galw eu hunan yn wrthblaid y oes am enw swyddogol ar y peth, ond dyna be fydden nhw'n dweud. Ac hynny yn digwydd, wel, be fydd digwydd i Blaid Cymru? Wel, mae bosib collan nhw un o'r seddi maen nhw'n cadeirio yn y Cynulliant. Pan benderfynwyd pobl yr Alban i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, mater o amser oedd hi tan i'r lle yma bleidleisio i gael refferendwm arall. Wel, maen nhw wedi cymryd y penderfyniad yna, a maen nhw wedi gyrru llythyr i'r Theresa May i ofyn am refferendwm arall. A beth ydy ateb Theresa May? Na. Da chi'n mynd gael refferendwm tan na ni wedi setlo be da ni'n neud o Brexit o Ewrop.